Erġajna qegħdin hawnhekk għal Soulcast. Iżda llum b'naqa' twist differenti. Twist li lili vera ġanni nħossni home, ħa ngħidilkom għala. Il għaliex mi għandi Franceska. U jienu Franceska dejjem għadna li xi darba ħanamlu podcast min qed iti għal iktar bil-Malti u bl-Ingliż. U tħaqna fuqha. U għawedin. Kienet ħelwa, oġbitni l-idea wasalna għalija. Ħanajdilkom propju għalfejn qegħdin nintaqgħu hawnhekk illum. Illum ħankunu qegħdin nesploraw xi ħaġa sempliċi, però fil-verità m'għada sempliċi xejn. Iżda din saret vera komplessa. U aħna propju ħankunu qegħdin nitkellmu Kif ħa nippreservawhom dawn ir-relazzjonijiet? Għax ir-relazzjonijiet proprju saru kumplessi immens. Ħa nfaqqa naqa' bl-Ingliż issa. Not the perfect Instagram version of relationships, but the real ones, dawk li kif jingħalaq il-bieb, x'qed jiġri? Saqsu proprju lilkom infuskom, araw daqsxejn żgħira.

So illum ħankunu hawnhekk propju qed nitkellmu ma' Francesca biex tgħinna nifmu daqsxejn żgħira given illi Francesca għandha platform kbira fejn ġo fiha jidħlu ħafna nies jitkellmu fuq kull tip forma u għamla ta' relationship. Dan mhux biex nkunu ideali, imma biex nitkellmu l-verità, ta' full miegħi dejjem nitkellmu l-verità. Responsabilità u Intelliġenza emozzjonali. Ħa ndur fuqek Francesca u l-ewwel nett ħa nsaqsik kif inti. Jiena tajba grazzi tal-istedina. I'm really happy to be here and to see you doing your podcast because it's been a dream of yours for a long time. Thank so you. I'm really proud of you, prosit. Thank Brava. You. Um, kompli sejra hekk and thank you for inviting me. Jina għan nitkellem bl-Inglis ħafna. Għallijom ħajtqu bina għallum. Jiggustaw narridu għom aħna, mux jgħida xinu kol infaqqa bil-Malti, bil-Inglis, bil-Inglis, bil-Malti. Propju fra, dejjem nħob dabija din mistoqsija. Francesca. Mini Francesca? Francesca ħafna affarijiet. Mama, oħt, Um, kont, ovvjament, I'm a child of someone who um, I'm the, I'm the founder of the Women for Women Foundation, which I'm very proud of, and the, the founder of the Women for Women platform. U għandi ħafna responsabilitajiet bħala kolma kollha kemm aħna, ovvjament. Xej speċjali, mhux esperta fuq l-relationships, rrid ngħidlek, daw kollos eh, minn l-esperjenza tiegħi, mhux jiena mhux xi esperta fuq relationships, qatt ma studjajt fuq relationships, imma ovvjament għandi 57 u xi affarijiet għaddejt minnhom jien ukoll. Bħalek bħal kulħadd għandna traumas għandna għandna l-baggage tagħna kulħadd qed inġorru xi ħaġa u dejjem nippruvaw nitalmu mill-esperjenzi. Eżatt, fil-fatt naqbel ħafna miegħek laqas jiena mina esperta f'relationships, mhm. imma nies li jkunu jsegwu ħafna relationships mill-viċin, mhm. sewwa, nsejħulhom esperti bl-esperjenza. Mhm. bl-esperjenza. Eżatt. Għax il-bqija ħajkonna l-qoddim magħna nies li huma esperti fuq relationships u propju minn issek tidu tħallu l-mistoqsijiet kemm lil Francesca, kemm lili u kemm ukoll forsi fuq relationships. eh? Mhm. Forsi jidħol xi esperti u jġibkom. Eżatt. Thank U you, jekk Francesca. irridu fuq Women for Women ukoll ikomplu Eżatt. l-diskussjoni Shakira tkun anki fuq il-Women for Women u anki int Tista' nistgħu nkomplu il. Tant nħossu li huwa xi ħaġa tiegħi dan moment for women ukoll. Jien għad niftakru l-ewwel darba li konna qegħdin mejda nies. Eżatt, mela. Ħanaqduh flimkien. Eżatt, inti kont hemm l-ewwel ġurnata kien mal-temp tiftakar il-lallu. Huwa u ġejt miskina l-lami. Minn dejjem kien għal-qalbi. U għandi l-unur ukoll ngħid li attiva ħafna fil-Women for Women. Eh? Għax ovvjament jittegjaw kien nies u jittegħu martit. U nirringrazzja din il-platform tagħkom għax bisaħħa tal-platform vera nsibu għajnuna u nissapportjaw il xulxin. U nitalmu minn xulxin mill-esperjenzi ta' xulxin anki jiena tal-limt ħafna mill-esperjenzi mill-li naqra l-affarijiet li jgħidu n-nisa l-oħra u veru tal-limt ħafna minn għand kulħadd għax kulħadd għandu l-esperjenza u l-perspettiva tagħhom mill-esperjenza li għaddew minna ġifiri u titgħallem tajt madof veru jiena rajta hekk imma kif qed tispjega dil mara għandha mittel fraġun ukoll, fimt? Għax hemm ħafna affarijiet differenti meta tara mill-angoli differenti tan-nies skont l-esperjenza. U l-posts ikunu ħafna differenti, ivarjaw immens, il-posts ikunu fuq kollox, mhm. kultant jiena stess ngħid Jaħasra mal-fi għandhom bżon jitkellmu anonimi mhm. biex jippostjaw ċertu affarijiet meta dik hija simple knowledge that you may ah, know. Jiena li jiena streetwise ħafna l-affarijiet li jitkellmu fuqhom jisom b'xi mod jew ieħor dejjem missejt magħhom jew smajt fuqhom jisu xejn mhux xejn għalija taf kif u nibda ngħid ħassa kemm ma kemm hawn min għandu nuqqas ta' esperjenza forsi. F'ċertu affarijiet. Eh? Jew jibżaw. Imma dejjem isib sapport u jibżaw ukoll tabu jibżaw l-affarijiet forsi x'jgħidu bihom in-nies jew il-ġirien jekk jaraw li hekk anki affarijiet ma tkunx trid li jafu n-nies. Jiena pereżempju I'm quite an open book, ġifiri, imma dik bl-esperienza u bil-età tiġi anki li dik il-konfidenza li tista' tajt kollox li ma jimpurtakx xaħsbu fuq ek in-nies, per eżempju, jiena, jiena issa, jew nitkellem lew bl-Ingliż jew bil-Malti. Mux bil-rispet kollu. Ah, le. Ma għandux interessana xejn. Mux hekk, mux hekk, ma għandux interessana, ovvjament, għatman niprofaw minn weġġaw il-ħadd, li you know, u jekk xi ħadd jitkellem bl-Ingliż jew jitkellem bil-Malti li għandu f'qalbu jot. Ekku. U kif imur ma' n-nis. Għamilja statement di. Le, ma' veru, ma' kif imur ma' n-nis, ġifiri, tista' tkun. Għani, ta' l-ewel mistoqsija. Ma, tajti. Ejja, laqna. What do you believe eh, is the biggest silent destroyer of relationships today? Eh? U forsi konna naqfu l Engels jekk nitftu naqra fuq emotional disconnection versus psychology. You're going on heavy stuff, ta' jina mux psychologist jew psychotherapist. Eh. Imma isu l-ikbar disconnection xini bejn il-kop. Jina naħseb. Jina, jina, I think it's a bit um, selfishness, you know, there's a lot of self

you know. It's not easy, but you mustn't stay for everything either. You have to always look after yourself, you know. Importanti ħafna. U sawa tajt inti fil-fatt dan il-ħafna digital noise eh, li għanna madwarna ħafna koppji il-bicċa kbira saru they brush off everything mhm. eh, Umbat nitkellmu għal darba oħra, mbagħad nitkellmu mbagħad nisir total disconnection. Mhux hekk. U meta jsir total disconnection kulħadd jibda jibni ħajtu b'mod separat. Iżda jibqgħu flimkien għax jew forsi hemm it-tfal, għax għax hemm id-djar, imma just. You just move away and away, exactly. So jekk vera wieħed jixtieq joqgħod f'relazzjoni li tittaralment ixammar il-kmiem. Yes. Kif attinti u jaħdem għalija. Ħammur l kattini mistoqsija ġdal podcast minn rad differenza. Għabel konna namlu 1 hour jew 45 minutes, issa timmorru għal 30 minutes biss. Hm? Tlaqna. At what point do relationships start to break down? Hm? Is it usually a big moment or small repeated patterns? Hm? small repeated patterns for sure. Big moments, they come for every relationship. And it's how you

you know, it has to be both, at least in my experience, has to be both, because if one is always giving and the one's always taking, it's unsustainable. U fil-verità nirrealizzaw meta tkun waslet eh, mhm. biex tfaqqa l-bomba l-kbira. Mhm. Il għaliex uħu tgħidlek, eh, ma nafx ġara f'daqqa waħda qabad u telaq, eh? jew kellha f'daqqa waħda telq. L-ewwel nett fejn jidħol abbuż dejjem ngħidu Yes. li ħadd m'għandu għalfejn la jitlaq jiġri mill-ewwel, eh? Għax l-abbuż sirna llum il-ġurnata kif ikun hemm xi ħaġa mmorru nirraportaw mbagħad l-oħor jirraporta jew ħasra jitlu f'ġeni ta' qorti enormi. Mentri forsi jkun hemm naqa' escalation għax kultant over awareness ċertu nies jieħdu kollox kelma b'kelma. L-affarijiet m'għandhomx ikunu hekk għax aħna Maltin Mhm. Vera, veri, taf kif? I have to be careful, I, veru, veru, għandek raġuni, have to be careful, but, you know, he mustn't. Very much careful. You know? Abuse is a pattern. Exactly. Abuse is something happening over and over and over mm -hmm. and over. Yes. Li kunem xi naqra outburst. Oh, yes. Xi kultant anki mhux kulħadd. Kulħadd. Kisser xi ħaġa forsi imma ovvjament, you have to be careful and you have to say you're sorry and you don't do it again. You know, għax darba kullħat jista jizbalja, jek najt, darba kullħat, imma darba. Darba. And I'll give one chance, but I would not give two chances. You know, you mm. know for me, as in when it's something violent style, yeah. very mux zbal, għax ovvjament zbal jinna ftajt kelma zejda zbal. Oh, you know? Yeah, for me, yeah. Imma violent, you know, jinna ftiskisser xaħġa, jew Is-sabba darba, għax that's for me is it's a form of violence, you know? Yes, mm, mm. and fine line, darba nam program fuq il-fine line between being and normalizing a relationship of us being Maltese, we are, you know, kolati le kif aħna,

every day in their small actions, not in their big, I mean, flowers and romance are beautiful, but, you know, it's the genuine little things that they do for you every day. Verta, it, uh, it's very well, it is very well understandable. Mhm. Jekk inti u x'qeda f'relationship tajba jew le, Mhm. għax ġewwa ġo fik il-fjamma tkun tħossa. And you're, Il-mara tikriħ meta ma tkunx you're f'relazzjoni peaceful, you know, and you're U peaceful. tisbieħ. Uh-huh. Meta tkun f'relazzjoni tajba, l-istess ir-raġel. Yes, mhux hekk. And you're peaceful, you're not, you know, you don't have that constant worry or mistrust. It's, I mean, it's a beautiful thing, you know, and I really wish that people realize that it's possible. Għalek qed nagħmilhom dawn il-podcast because I want to share the love. And yes. Kemm ilhom li ħarġu dawn il-proposti l-ġodda li ħajibda jagħti inċentivi għal min ikollu l-babies, nixtieq ah. jagħmlu ħafna babies. But with the right people. With the right people, importanti, mux taqqa wahda. Mux hekk, għax. Importanti, għax diħa tiġri, zgur 10 years oħra down the line, eh, se jkun hemm measuring ta' min kien min għamel it-tfal. Eh, mhm. biex taf. Yes, eh, it's true. Palma kien hemm 10 snin ilu, 20 sena ilu. Veru, veru, veru. So, with the right people, bekka li nagħmlu enfasi kbira. Eżatt, and this is, remember, it's going to, he's going to be the father or she's going to be the mother of your child.

Ħares lejn il-persuna li qiegħda tiddejtja jew li qiegħed tiddejtja, mm. ħares lejn dik il-mara li qiegħed tiddejtja jew ħares lejn dak ir-raġel li qed tiddejtja u aħseb għaj dan tajjeb biżejjed jew din tajba biżejjed biex tkun om binti jew om ibni jew viċe versa. Eh? jew raġel ehm, il-papa ta' tfal tiegħi. U għamlu naqa' homework di fuq, ah, għax stajtu taraw minn qabel, anke jekk xi ħadd relazzjoni tajba, staw jarawha minn qabel. Yes, exactly. And also you see it in people, how they treat other people. True.

other people, you know that that this person is a genuinely kind person because they ask questions, they listen to what people are saying, they're interested in people, you know. Literally, literally, daw vera nafu narfu għal-ħin daw n-nis. Kun itfawna iktar knowledge hemm barra. Mhm. Ħammur lek mistoqsija oħra jiena fra. Taħseb li n-nies jafu jsuwuhom ir-relazzjonijiet? Jew inkella sirna bilfors immorru għand professjonisti, hawn nies li verament jafu jaħdmu għar-relationship tagħhom bħal pereżempju apology culture versus real accountability. Għax hawn min jgħidlek u hija sorry, pereżempju. No, mhux hekk, u hija sorry doesn't mean. Kelli relazzjoni riċentament fejn kien jagħmel eloġi biex jiskuża ruħu But Kont nieħu pjaċir qatt ma kont smajt li xi ħadd li jidħol imma daqshekk but did ġdida. he mean it? Did he show in his actions or was it just words? Kien hemm mumenti ħafna imma ovvjament eh, wara waqgħet il-maskla kollha xorta, fimt? Mhux hekk, that's why, u għax the, the, what the question was, how do people fix, if people know how to fix relationships. If you have respect and you listen and you want to genuinely fix a relationship,

You know, I must have said something to upset her. It has to be me. Wow, ħafna jisibu diffikultà jħendiljaw eh, l-iskumdità wara argument. Eh. Mhux hekk. Kif ħaterġa' tingħaqad. Mhux eh. hekk. And it's tella we go. Someone, exactly, someone has to be the first one to, to come forward and then it's how the other one receives it. You know, if the other one tells you issa ma rridx ma, you know, ma rridx daqshekk tajna l-karti whatever u ħafna ħarabja, then you can't, you can't fix it, but if someone comes back and say, veru weġġajtni, imma thank you tal-li ġejt, ħan nispjegalek xatli kif, you know, so. Ifimni, naħseb this is a beautiful discussion between us u nixtieq li mal-ħin ikonna opportunità li forsi anka mal nisa tal-women for women, forsi tiġu mal-reġil tagħkom ukoll nkun nistgħu nagħmlu forsi xi fundraising activity, tafu kemm inħobbhom dawn l-affarijiet. Naqraw ħafna post li jkun hemm in-nies li jkunu jixtiequ jkunu f'komunità, faqda jintaqgħu man-nies, nirsistu ħafna fra. Nipprovaw ħafna minnhom. Ma ħafna nies sfortunatament ġew ikunu biżi dak il-ħin imma nippruvaw aħna issa bdejna wkoll every Friday morning għandna sister circles qed nagħmlu gruppijiet żgħar um, breakfast kull kull fri, every Friday kważi dil-ġimgħa m'għandniex għax we're moving offices um, qed nagħmlu we're moving over there ma you know refurbishment għax

Okay. It's free. And then 10 to 11, usually there is um, a talk about something we would like to invite you one day, maybe to thank talk to us as well. And tell us. Għanamlu għaffiċċjali, ħajkonna invitation, ħanitkellmu fuq ek. Eżat, yes. U għanna sa xinoħra sabiħa li sejra tajib ħafna mal-servizz ta' fejn naħdem. Aha, yes, tell us. Um, so, Issa nkun qegħdin nippostja. Yes, yes, yes, exactly, because lot of people mm, say I'm, I'm just separated, I, I just this, I just that, and I would like to make friends. Imma mbagħad, jew it's not reaching them, the information. Hemm blockage. Da program sħiħ xi darba fuq dan il-blockage. Fil-fatt nagħmlu llum, imma naħseb kienet idea sabiħa ta' mm-hmm. relationship, sa? Mm-hmm. Għax fl-ħar mill-ħar, maħnix mamulin biex noqdu għahad. No, mux hekk. Low li nessija kera ħafna. Yes, yes, yes. And don't be afraid to reach out to friends when you're in need. That's another thing, you know? Jasa jistħu. Aha, jisħaw ħafna nisa jistħu. Jkun irridu, għalik jisfra. Jgħidu l ma nistaw nħorġinu inti biss.

and someone takes too much and they don't, then you go and try and find help from them, they don't help you, but we always try to do the right thing, you know? Yes, mm. case by case basis. Yes, eżat, muxek, you know? And um, sometimes jihdu għal-jom għax, per esempio, they don't, I didn't post their post, jibbatuli, għalix ma milliltix, ma talajtix tijaj. It's not personal. Għalli kena din il-ġimma. Saħansitra kont naf li ħajġri xi ħaġa u ġrat din xi ħaġa, għalax mm. mhux kulħadd lest tal-verità. Mhux hekk. U hemm linja wkoll li tifred bejn wieħed jekk hux lest li vera li jgħin lilu nnifsu, jon kella għadu f'sitwazzjoni li għandu bżonn jiġi mejjun iktar. Eh? Mhm. expectations, palma huma expectations for relationships, għax relationships da mhux qegħdin nitkellmu bejn koppja biss. No. Issa nitkellmu bejn cohort ta' nisa. Mhux mhux hekk, exactly cohort ta' nisa. M'għandhomx għalfejn jistennew li joħorġu għan tu għan magħna. Mhux hekk, mhux hekk. Imma qegħdin nirganizzaw kombinazzjoni fuq l-istess binari biex jiġu jagħmlu ħbieb ma' nisa oħra. U jivvintaw il-ħruġ tagħhom, anzi. Mhux hekk. Aħna nistennewhom li jagħmlu volunteering, fundraising. Exactly, exactly. Exactly. Għal maġġorina maħjena u jiġu donations. Muxek, muxek, exactly. Take the lead, muxek, take the lead. Don't be, don't be afraid to take the lead, you know. A lot of women you the lura. Yes. You know, um, even they don't put themselves forward for promotions, per eżempju. Ekku, ekku. Mela ħana mela appell minn hawnhekk għal minn qed jara. Llum għana l-Francesca tal-Women for Women maħna u ħanamel appell għax jiena nħobb l-NGOs li għandi għal qalbi, NGOs li samportjaw li li fil-passat li kollaborajna fl-imkien naħdmu fl-imkien. Jekk hemm xi marem barra mill-Women for Women, kemm minn dawk li jħobbuni u kemm minn dawk li ġdieq ilaw li wkoll jien kollha nħobbhom. Over, jimbirri l-eksa jiena. Ma jiena ħalli. Illi oħorġu b'inizjattiva, agħmlu fundraising event intkom. Ħalli tgħidu Fra, tista' tibgħatilna xi ħadd minn tagħkom, serrħu Mela. magħkom li Francesca jew ħa tibgħat lil xi ħadd li jkun speaker Eh, li jista' jitkellem. Jekk ma Mela. jistgħux, tgħidilkom li għamluha darb'oħra. Mela. Jiena minn qalbi mmur nagħmlilkom session, yeah. is-session tiegħi minflok niċċarġja tagħha, għamlu donation lil Women for Women għax this is my philanthropy, Mhm, ormai qed mistake. tidrawni li nħobb nara

One to another. Għamurlek mistoqsija oħra, ma jena. How much of relationship breakdown is about communication? And how much is about emotional maturity? Ġifiri għanna communication versus emotional maturity għawnek. Eh? I think they can't be one without the other. I think emotional maturity is the basis of a healthy relationship, of a healthy relationships of our life, you know, emotional maturity and intelligence, we all need to work on it more, it's the most difficult. I think... Din eżempju, fra koppja li ma memx emotional intelligence kif iġibu ruħom, u koppja li em emotional intelligence. Uh, for me, I would say, for example, jenna, if you have a fight too, and instead of, um, or even

they will continue fixing, fixing and fixing, għax xi darba ħaj jinbidel. Da mhux nitkellmu fuq fixing a violent person biss. Eh? Anka an emotional disconnected person. Eh? Yes, mhux hekk. Wow dak minnu hekk. Eh? U jaħasra jien irrinuċaw fuq ħajja ta' Yes, yes. Illa li xaċċettaw il-partner li huwa hekk. I know, mhux hekk, eżatt, no. Jiena I have one life, it's too short,

joħorġu li għanna nisem. Għanna tendenza, għanna tendenza. You know? Nis għanna tendenza bħalma u karattri tal-ġilu mm-hmm. kolli għandhom tendenza. Li nkunu impulsivi. Yes, aha. I am, sometimes I'm very impulsive, you know. So, uh, jisu dak il-partner ideali tagħna ta' meta xi ħadd ikun impulsiv, jista' jkun forsi li persuni iktar kalma. Mm-hmm.

Obviously. U li u li nkunu fil-female energy. Yes. Min jieħu pjaċir ikun jgħat ma' mara, jew kella inti tkun raġel, jew inti pala mara, tkun hija qiegħda ma' raġel u daħ jiżgħu li nis female energy. Jiġġieled iktar minn tliet nisa f'daqqa. Taf kif kelli din l-esperjenza? Veru. Mamma mia, mamma mia, litteralment ġifieri kont nibqa' nħares lejh u ngħid jiena qatt m'għamilta man-nisa ma dat tliet nisa f'daqqa. Però ah. mbagħad kont fimt x'kienet, mm. eh, kien imrobbi eh, close ħafna tal-parents tiegħu ah. mami u nisa fil-familja u l-influenza tagħhom evolvew fuqhom. Kif evolvit l-influenza tiegħi għax jiena fid-dinja mbarra qisni sitt irġiel f'daqqa. Imma ma raġel imbagħad differenti għax tarafni li li jekk inkun qiegħda in love, so tajjeb li nifmu li hemm compartments u Yes, yes, mhux hekk, mhux hekk. Ħansaqsik oħra mela.

um, be arbetating for your relationship, you know, as in respecting what you're... Fradi fuq, għajf ah, muħafna ħjar. I'm not very good, Għonek, self-respect u għalaqwa ħagġa li jista' jkollok għal relationships tijak. Naħseb anka hija xi ħaġa li vera nistgħu nitkellmu naqqa' żgħira oħra fuqha, hmm. il għaliex jekk inti ntqajt ma' partner jew ma' ħabiba ħamtkom ħbib hmm, bejk ġuventur jew nisaġ la jismaħ kulħadd. Yes, Fil-bidu kont mot, un bata xtajt ħafna affarijiet il-ħattijħor, ma dek xejn minn dak li kellek la fid-dera, la fil-karattru, u dik il-persuna automatikament ħajib għajfittex eh, l-minazel, jekk inti ma dek xejn kont. Eh.

I ended up leaving him. Għanajd l-ek dim, But it's true because that's why you realize things about yourself, you know? Darba spiċċajt u d-dim psikjatra mhm. mal-ek stijaj fejn morna biex nirranġaw l-affarijiet minna liħu. Eżat. Jina konti li nejdu l-affarijiet kienu spiċċaw. Mux eżat, eżat, eżat. Kif bat il-psikjatra għet jispiegalu, għam bil-wif għadaw għallu, ejja, Għalhekk ġibtni għand il-psikjatra inti biex tgħid li titlaqni qudiem l-psikjatra. Jien minn ixħan itilek u telaq lil barra. Għadni niftakar għasallu għajnek kienu psikjatra tlaqt tara. Just to prove you, I know, I know, eżatt, eżatt, mela, eżatt, mela. eżatt. Sewa tajt imma. 30 minutes mu mux bizzejed biex tamen. Eh, eh, xaħġa bħal di, pero għad nibraxxjaw daw l-affarijiet. Yes, yes. Nispera li jkun eye-opener għal dawk li diħlin f'relazzjoni, mm. anka fi ħbiberija. Yes, yes. Għax illum għanna ħafna tipi ta' relazzjonijiet. Eh? Għanna eh, relationships li jimorru għattulu u mm. għadhom traditional jishtu jizzewġu, well and good go do it, eh, we have to empower love. Yes, yes, yes. Love is beautiful. Yes, love is beautiful under the right circumstances. Don't be blinded by love.

most relationships from breaking, what would it be? Mm. Għax di isna morna, fil-bdej titkellem, isna morna xistaw jamlu biex jiprevjenu li jitlu f-relazzjoni ħazina. Din imma biex jisaxħu relazzjoni. ħaġa wahda biex ma jitkellmux u jaħtfu forsi mm. xurxin. Don't take each other for granted.

and treat them as a person. Uh, Remember, they're a person. Uh, with, all, with all their faults and everything. Thank and you, Francesca. Thank you. It was really nice. Hafna. It's true, we can continue talking for ages. Someone to drink. Thank you. Jiena nirringrazzjak minn qalbi tal-li kont hawnhekk. Żgur mhux ħatkun l-ewwel darba mm. din u żgur jekk jiżħajrukom daw it-topics ħankunu qegħdin nagħmluhom kemm bħala fundraising activities, kemm bħala ġas biex inkunu qegħdin hemmhekk ħanalawkom tikbru. Em, se nkun qed intikom triki takeaways, sib- sibuhom daqsxejn iktar tard. eh? Em, apparti minn hekk, eh, grazzi nawguralek eh, relazzjoni mill-isbaħ Anki li l em, lilek u s-semmija tagħna. Xxerjaw dan il-soulcast, ħankomplu nikbru flimkien u nerġa' ngħid għall-sponsors. Jekk hawn xi ħadd irid jagħmel sponsor, jiena minn qalbi nirringrazzjakom ħankun nistgħu nibqgħu nkunu sostenibbli. Grazzi Thank u you. narakom darb'oħra. Thanks, Shakira. Prosit.